Бисмиллаһи рахмани рахим. Инде кардәшләрем бер вакытны әни кеше бер әни кешене бала карт йортларына бирде. Хәзер әнисе инде үләргә вакыты килгәч, шул карт йортның җитәкчесе баласына шалтыратып, әниең үлем хәлдә, кил, Сәламлә, дип шалтыратып әйтә. Шул кеше кардәшләрем Әнисе янына килә дә, сөйләшкәндә Әнис әйтә, улым, бу бинада эссе ди. Шуңа күрә һәрбер һәрбер бүлмәгә холодильник куеп чык. Ашамлыкларны шунда тотыр өчен. Эссе булганга күрә һәрбер бүлмәдә кондиционер куеп чык. Баласы әйтә, әнем, син бит инде хәр вафат буласың, үләсең бит инде, син нәрсәгә боларны сорыйсың? Әнисе әйтә, улым, мин ди сабыр иттем. Сине кайгырам. Чөнки киләчәктә синең балаларың бу карт йортына сине китергәч, үзеңә авыр булыр дип мин куркам.

Әнтә әхәббә иләйә мин нәфси Расулиллаһ, Мин сине үземнең нәфесемнән дә хәзер күбрәк яратам. Сәхабәләр сөйләгәндә, кардәшләрем, алар гер хакны сөйли иделәр. Шуңа күрә, әгәр дә Гомәр инде шул секундта Мин сине күбрәк яратам диде икән, димәк, ярата. Һәм бер имам кызык нәрсә менә бу хәдистә табып безгә әйтә, кардәшләрем. Ул әйтә, Кешенең үз-үзен яратуы Аллаһ Субхана ва Тәгалә аның табигате аша аша аның күңеленә күңеленә салган инде. Ләкин бар башка мәхәббәт. Башка башка ярату бар. Ул кешенең ихтияр аша башка кешеләргә карата. Булса, әлбәттә, ул ихтыяр аша була. Һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Умар ибн Хаттабка әйткәндә, ул анарга шул сүзләр белән син миңа Умар, менә шул табигый мәхәббәт турында сөйләмә. Чөнки син аны үзгәртә алмыйсың, ул инде сиңа Аллаһ Раббыбыз белән салынган. Син миңа әнә теге ихтияр аша сайланган мәхәббәт турында сөйлә. Дигәч, Гомар ибн Хаттаб фикерләде, сәбәпләргә карады. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм минем өчен ди Умар. Кыямәт көнне ярдәмче булачак. Җәһәннәм утына кермәскә бер бик зур сәбәп булып тора ул. Шуңа күрә Умар ибн Хаттаб Пәйгамбәребезне шул секундтан тагын да күбрәк яратты. Нәфес түгел. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм ул безгә ярдәмче булачак. Анын аша Аллаһ ярдәме белән анарга охшарга тырышсак, ул кушканча яшәсәк, җәннәткә керергә сәбәп булып торыр Аллаһ бирсә. Һәм иң кызык кызыгы кардәшләрем, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләм ул яшәгән вакытта гына түгел, бу дөньядан киткәннән соң шулай хөрмәтләп, яратып була. Бер вакытны Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләм мәчетендә бер кеше утыра иде, Сай ибн Язид басып тора иде. Шул вакытта да минем ягыма кемдер таш атты. Карасам, Умар утыра, миңа таш атып утыра. Мине чакырды да ди, әйтә, әнә теге ике кеше, ике кеше кайын килделәр ди. Яисә әйтә, чакыр ди аларны. Шул вакытта теге кешеләр килделәр дә, Омар бин Хаттаб алардан сорый. Мин әйнә әнтум? Сез каян ди? Тегеләр әйтәләр, менә Таиф, без Таифадан. Шундый шәһәр бар Сауд Арабстанда, Таиф.

Пәйгамбер Мөхәммәд вафат булса да, хөрмәт йөзеннән Гомар бин Хаттаб ан мәчетендә тавыш күтәртмидер. Хәтта үзе дә, "Эй, тегеләр" дип әйтмәде. Бер кешегә мураҗаат итеп, әкренләп, "Монда чакыр әле" ди аларны.

Әлбәттә, икенче кардәшләрем, Кызык, менә без аны эшлибез. Шундый бер галим әйтә кызык сүзләр, "Я Раббым", ди, "мин белмим, ничек миңа булырга. Сиңа шөкер кылган өчен мин тагын шөкер кылырга тиеш". Ни өчен? Чөнки шөкер кылабыз, әҗер савап алабыз. Аллаһ Тәгалә безгә тагын өстәп бирә. Инде Раббым белмим нишләргә ди. Сиңа шөкер кылган өчен мин тагын да шөкер кылырга тиеш ди. Ә монда Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям

Бер тапкыр әйтәсен, ун, ун аҗир савап языла. Бер тапкыр әйтәсен, ун гынах сөртелә. Бер тапкыр әйтәсен, ун дәрәҗәгә өскә менәсен. Аллах бирсә. Бу, кардәшләрем, муҗиза дип әйтерим, но бу Аллахның рәхмәте. Шуңа кардәшләрем, әйдәгез, кайтыйк әле кире безнең кыйссага. Ул әни кеше үз баласын бик каты ярата. Хәтта шул очракта да карт йортларына бирсә дә ул бала, әнисе шулай ук яратадыр яны. Кайгырадыр ие. Ул бит аны мыскыл итеп әйтмәде баласына, ул яратып, чын күңелдән яратып аны әйтте. Аллаһ субхану ва тәала бу балага шундый әнине бирде. Аллаһ субхана ва тәгалә һәрберебезгә шундый әниләр бирде. Ләкин шул ук Аллаһ субхана ва тәгалә безгә Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи вәсәләмне җибәрде. Пәйгамбербез безне шулай ук ярата. Ләкин әгәр дә әни әтине һәм пәйгамбәребезне чагыштырсак, кардәшләрем, ни дәрәҗәдә авыр булмасын безне тәрбия итергә, Пәйгамбарыбыз Мухаммад саллаллаһу алейхи вә сәлләм безнең әниятиләребездән авырлык күбрәк күргән. Дәрәҗәләп безгә динебезне җиткерер өчен ул җәннәткә кергә безгә сәбәп була. Аллаһ бирсә, әгәр дә без ул алып килгәнне үтәп яшәсәк.

Духа намазын үтәү. Балаларны алар ия кайткач каршы алу бу да кардәшләрем сөннәт. Шуңа күрә аның тормышын өйрәнеп, хакыйкый рәвештә яратам дип әйтәсе килә икән, ул үтәгәнне тормышка керт. Кечкенә гамәл булсынмы, зур булсынмы, әлбәттә, бөтенесен бер, бер вакыт күтәрә алмабыз, ләкин бер көнне шуны эшлә, икенче көнне тегенне эшлә, дүртенче көнне тегенне эшлә, бишенче көнне тәһәҗҗүд намазга бас. Ул да сөннәт бит. Шуңа кардәшем Аллаһ субхану ва һәрберебезгә дә безнең йөрәкләребезгә, күңелләребезгә зур безнең Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи зур мәхәббәт салса иде. Һәм шул мәхәббәт